kombo timinete mingiselo munghana ya lona fm ku bela ura ya khume mbirhi na ku hlanganisa mingiselo wame hikwalaho nga yingisela xiteji lexi ri koho la gauteng emphumalanga ni vafuwa slimpopo na kuma audio streaming ya munghana ya lona fm co za ni khalanga pet mathebula en'wana risimati wa jimo xitlangwama xingiritano wa jajana makhunelo wa ndandhatsi ni ku tiselana kona ku afika wa vulavula namuntlha ku ri i ra vumune siku ra vakhume nharhu ra n'hweti leya mudyaxi lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi n'we hlekana wa siku ra namuntlha ni famba na tinyiko moken xivambo hi famba swi nga ku fika le ka hafu ku bile awara leya yan'we tsheba ko kwala mga koho mi eh, tshamisekile mi lava ku tatwa ku namuntlha ka afrika wa vulavula hi mikhuva leyi namuntlha hi vulavula dyondzo eh timhaka leti ti khumbaka dyondzo ku na ku chava ka leswaku onge ti swikolo swa le gauteng swi nga va swi kha sungula ku va hansi ka ntshikelelo hi timhaka ta ku tluleriwa ka switsongwatsongwana swa covid-19 ka vadyondzi kambe ke hi hala tlhelo ku tlhe ku va na timhaka ta le afree state na koho va eswikolweni hi ndlela leyi xana swi vula yini leswiwani ke loko mi kha mi twa tinhlayanhlaya ti karhi ti tlakuka tanihi vatswari mi angula mu ku yini ka mhaka yeleyo ke hi hala tlhelo holobye wa timhaka ta rihanyo na vona va tikombisile timhaka ta leswaku ina kavula ka swa tikomba ku ri tinhlayo ti le ku tlakukeni kambe ke hayi ko a hi se fika ka leswi va swi vitanaka um va swi vitana um third wave um ve ra hi se fika ka gandlata ra vunharhu ra timhaka ta covid-19 xana swi nga va swi vula yini leswiwani ke timhaka ta nsawutiso um ku va ku sawutisiwa vanhu mani na mani

hi ku hambanahambana na afrika-dzonga hi ku kongomisa eh, loko swi ta ka timhaka ta nsawutiso hi ndlela yo yoleyo kasi ka yandla ka sweswi mingisero munghana lawlon f m swin'wana leswi hi nga ta swi languta i timhaka totoleto ta ku va hi languta ku xana hi mpela ku na leswi hi nga swi endlakuke hina tanihi rixaka ku va hi papalata gandlati ra vunharhu yimani ka weti nkarhi mingisero munghana lawlon f m ni amukela dokodela owen kaluwa eh, hi bula na vona dr kaluwa good afternoon and welcome to munghana lawlon f m good afternoon

eh matiko ya Afrika va kha va languta hi laha swilo swi fambaka ya kona loko swi ta ka timhaka ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 hi lava ku twa na le ka wehe matitwelo ya wehe tinomboro ti le ku tlakukeni um ku vulavuriwa na hi ku langutela ka eh, gandlata ra vunharhu leri holobye wa timhaka ta rihanyo va nge hayi a hi kona kwalano sweswi kambe tinhlayo ti le ku tlakukeni swi vula yini leswi na le swikolweni e ngopfungopfu eh ka swifundza swo fana va Gauteng swo fana va Free State eh kule ku vikiweni ka tinhlayanhlaya ta machudeni lama makavula machudeni va suka kwala migangeni ya leyi tshamaka ka yona swi swi vula ku va khumbeka na vona kambe ke xivutiso i ku loko xiyimo xi te tani hi endla yini 015 297 1855 ni kandziya la nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka afrika wa vulavula na khalanga pet mathebula sweswo muyingiseri munghana lonene fe makume mbirhi nhungu timinete ntsena ku bile awara ya khume mbirhi ma ni twa muyingiseri loyiwani hi nga siya aka tihloko mhaka ta mahungu ya awara yan'we nhlekani Eh, nhlekani ni pfukile botet hi pfukile minjhani buti wa mina a hi pfukile khulu e di botet a ye botet e yana ni mahlweni mi salele hi minete botedi mi ri yini n'we e botet mo ni kombisa ku matame sitekile kwihi especially la va world health organization va te mistake ya ku va fika va prioritize ti-essential health care workers va tlhele va prioritize vanhu lavakulu ene vanhu lavakulu hi vo va nga discipline vanhu va six years hi vo va discipline va tinese kumbe lava tirhaka i vanhu vakulukumbi va discipline va tshika youth youth yona yi nga ri ku discipline yi fambaka ndhawu leti hinkwato so loko va fika va ku va tlhavela

a fane a a a- a kuma ntlhavelo both times So, Eh, vanhu eh, lava- eh, eh, kwalano ha ha ri kona hinkwenu un'wana na un'wana i ta yi kuma ntlhavelo kambe ke a ni ngo a swi fani sweswiwani ku languta ku vanhu lava va lava va ha ri ku vantshwa ya va- vo tala va vo ya nghena covid yi tlhe yi huma yi nga ndlangi nchumu lava va nga malembe ya makume tsevu hi vo va tala ku va va ri nghozini hi yo mhaka ku rhangiwa hi vona Eh, that's why both times ni ni endle xikolo xin'wana kwahala ku fambeni va ri breaking vana vana valava a va nga hambalangi na timask so ni la ku kombisa ku vanhu se hi nga ku hi tolovele ngopfu ku corona yi kona so hi fika hi relaxa hi nga ha landzeleli sa sa sa ku sanitize ku hlamba mavoko na ku pfala tinhompfu hi ndlela yaleyo so hi nga ku government a yi kokinyana masokisi before ya ka third wave hi swin'wana leswi swi vonaka bo third eh, mina ni vilerisa hi loko mu ku government hikokwalaho ka government yi fanele yi ndla yini no masiva vaakatiko va njhani botpet vaakatiko va lava mfumo wu tshulela ka vona ku va motivate va andlamayina ngopfu swilo that's why ni nyike xikombiso xa ku there are some people lava nga mbaleki mask there are some se se mara se mara ku vula ku mfumo wu fanele wu thola vanhu wa ku va famba va vona ku vanhu va mbala timask hi swo mi vulaka swona Eh, hi vula ku matsundzuka loko ya ha sungula na eh, 20 2020 eh, mm. a hi chava a hi chava ngopfu a hi kota ku hlamba mavoko hi va na social distance but sweswi mhaka ku tolovelini ho tibyela ku i xitsongwatsongwana ku fana switsongwatsongwana sweswin'wana so eh, government ku lava nga responsible mhm. hi ku monitara vaccine ya ya covid nineteen a va phushi va mahlweni va ya ka ti-community va va byela covid nineteen ya ha ri kona if va nga vi responsible we are going to the third wave botet ni mi tweni boto wa mina kambe ke xivutiso hi xexo lexo ku hi mpela ho fanele hi risiwa va ni twa sesilili ku mahungu ya wona n'wi ya ta yimise kwini hi ta mi twa na n'we ku mi angula mukini ya sesilili nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa mahungu eka sabc ya tiyimele ha woxe a ya vo yameli vandla ra one south africa um Africa Movement Musi Maimane a burisana va mahungu primo ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal a hlamusela hi ntirho wo veka hosi rixaka ta ku i ta vulavula hi ku ku na xiphiqo hala ka voho ivi ntlhela ni n'wi byela ni ku hayi ni rhumeli a nga rhumeli sweswiwani loko yi ku minete ku nga si ba awara ya khumembirhi yi ku a rhumela ka thafuna eh se a nge ni kumi hi ku sweswiwani se hi va hi kha hi lindla nongonoko hi ya mahlweni se swi ta lava na n'we mi swi twisisa ku loko mi ri na leswi mi lavaka ku hi landzelela rhumelani ka xivambu tm at sabc co za eh kumbe mathevela dpr sabc co za eh ka email swa olova hi ndlela yeleyo leya nomboro eh a ni mi nyika yona a ni se kota ku yi tirhisa sweswiwani hikokwalaho ka swivangelo swin'wana na swin'wana loko yi ta kota ku tirha ni ta mi byela kambe sweswi eh hi va hi kha hi langutana thwi na timhaka ta leti hi bulaka hi toho ku fana na sweswi hi nge le ku buleni hi langutaka timhaka ta ku tlakuka ka tinhlayo ta eh, eh xitsongwatsongwana xa covid-19 eh hi ndlela yaleyo xana wu le ku hoxeni njhani xandla wena eh ku va eh hi hunguta ku hangalaka ka xitsongwatsongwana ku ya hi laha se xi nge le ku vekeni nxungeto wa kona mina lexi ni hlamarisaka i ku why ha hambala ti-mask na ku hlamba mavoko kambe hi tlhaveriwa vaccine kasi ntirho wa vaccine i yini e ntirho wa vaccine i ku sawuta i ku sawutisa eh se loko mi sawutisiwile eh ku ya hi vulavisisi byi komba ku xitsongwatsongwana xi nga va xi nga mi vabyisi mara mi ri na xoho se mi nga kota ku tluleta van'wana ma ni twa muyingiselo un'wana loyi hleka buti wa mina minjani hi pfuke minjhani khalanga hi pfuke la khensa loko mi yi bela riqingho mi ri yini n'we mm, eyi loko hlayiri so khalanga ne swi lava vana lava va xikolo lavana va xipala john leyiwani loko va vuya hala makaya hala va va sanitiziwini va kambele kambeliwini ku hi nge he vuyisi switsongwatsongwana lexi laha south africa laha lipombo mm. mm, hikuva swi nga ta endla ku na loko hala ka ti-province ta hina nhlayo nga tlakuki hi kota ku tikhoma kahle se a mi ta lava ku ndleka yini n'wina mary a mi ta lava ku ndleka yini um for sweswiwani mm, vadyondzisi na hinkwavo lava nga ko hala tihlayi ti tlakukaku mhm. va tikhoma kahle ku loko va vuya hala kaya hala vanhu a hi lavi ku na hala kaya tihlayi ti va kha ti gonya ku swi va kha swi hi hlayisa swa ndhaku vukalanga na mitweli botami 015-297-1855 tirhisa ma prsabc.co.za ntamba mitama swi twisisile e e pleasure hlungwana e pleasure hlungwana hi ya vutisa ku timhaka ta ta vac loko ni ni sawutisiwa na ha vac ni sawutisiwile na ha ya ni ya e se ma va mi ri na xo xitsongwatsongwana xi nga mi vabyisi kambe ke mi tluleta mihi xi ni vabyisi se hi yo mhaka hi vula ku mi ta va ma hambala mask hi ndlela yoleyo kambe ke swi ta fika lembe rin'wana ku se swi tiveka ku xitsongwatsongwana xa a ha ha ri na xona um se ivi mi nga ha mbali ti-mask ku ya mahlweni inhlekani ya inhlekani ya maneto na methu ya a ni ku a ni eh, na vona mhaka ya ku eh, vanhu va nga veki ti ti-mask that's it i mhaka ya ku sweswiwani sweswiwa hi langutele um vanhu lavawani

um vanhu ne le ne le mabetseni a a va ndlheki na polo ntirhela a va captain park na polo ya mukhandziyi nyanyana a ku byeki hikuva ku byaka yalena yaleko Mm, se ma swi vona ku swi lulamisile mi nga ka mathekisini a ku dlokiwi mo van'wana a va dloki hikuva van'wana va dloka eh ya ya van'wani va dzoka mara se so hi xin'wanyana um lexi lavaku i ku swi tiva ende hikuva sweswiwani va va vulavula timhaka ta ku ku kumeke vanhu a a le a le bebele a le nwana naswona so lava va kuma india so um hi ku ya hi mina a ni ku hi ndlela leyi va nga va kuma hi yona a va fanele va le va tlherisela endzhaku ku ri va tlhelela endzhaku va swona ku haleni manje ku khuluyana a ka a ka fani na le na le tindhawu tin'wana so so mara hala ka vona hala swi ngopfu so leswi a xi kombela a ni kombele ku ri vona nge vone va tlherisela endzhaku ku ri va tlhela endzhaku va ta vuya loko swi ri betere ku hambana ka vona oh, kumbexani mi nga mi nga swi twisisangi buti wa mina ku ku ndleka yini hi hi vanhu lava a a ku vulavuriwa hi voho va ku va a va ri xikepeni va lo fika va yima a ka haba a durban a va ri ku hundzeni kambe ke maendlelo ya koho a ku ri ya lamaya ya ku ri loko va ta va ta na maphumende ya ku komba ku xiyimo xa vo xi njhani ivi loko va famba va kamberiwa va hundza va ya sweswo sweswo se eh kumbexani mi nga swi swi fike swi mi hundza mi nga swi twanga swin'wana kambe a hi tweneni loyi hleka a hi minjhani buta e pfukile minjhani buta mina e pfukile a kenza mbalawula na masini la davison buta inkomo eh buta leswa corona swi leswi nida government ku ri yi guide mm. because swi leswi hi swi vonaka mahungwini siku na siku maswona um mhm. eh, se swi le ka hina vanhu ku ri komba hi sanitizer hi hlamba na mavoko ma vona se loko ku ri ku swi le ka hina hikokwalaho ka yini hi tinomboro ta ha ya mahlweni ti tlakuka i ku honisa butet ma va tiva vana va tekeli swilo enhlokweni a ni swi tivi a ni swi tivi ni twa mi ku ma va tiva eh, i ku honisa butet eh, eh. a ni ma va tiva vanhu va byeriwa ku laha ku ngheniwi mara va kala va nghena se se se hi marito man'wana a hi fanele endla hi ku hi ku lexi xi hlama xi karhataka ku loko se ku tinomboro ti tlakuka ti ya henhla ku nga za ku fika xiyimo xexa xa ku ku hetelela ku ku va na eh ni ta swi vekisa ku hi ku hetelela ku va na mhaka yaleya ya ku hi tlhelela ka ti-lockdown leti a ti a ti kavanyeta vanhu vo tala um xona loko u tshama u kha ku tsundzuxiwa ku swi nga koteka ku tlhelela ka ti-lockdown leti a to tika va ta kota ku swi twisisa vanhu ni mi tweli bota wa mina Ngithembile buthe. inkomo 015297185 yingiseleni ngonoko afrika wa vulavula ka munghana lonene fm xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka afrika wa vulavula Hi, Botpet. Eh, Loko munhu botpet a lava ku hambana na gandlati ra vunharhu ka xitsongwatsongwana lexa covid i ndlela yin'we ntsena botpet i ku avoida ku swi nga bohi ku loko ni ya molweni ni famba na vana na ku ya ka tihlengeletano leti nga bohiku loko i ri munhu wo nwa swi bohi ku ya nwa xipotsweni wa xave ni i tinwela ndlwini kahlekahle ku na swo tala a swi bohi botpet Ma ni twisisa president loko va te va pfulepfule swo talatala a swi nga kombi ku ri hinkwako se wo tifambela no swa ha ri kahle ku tihlayisa but pet mask a hi nga yi tolovelanga mara se ya hi fanela loko se hi mbale kahle hi hlambile ma ni twisisa a hi endleni hi ndlela leyi inkomu ubale loyi hlekani hi mi hlekanisini hayi a ku na munhu la imani hi twa laha mi hlekani mi amukeleli ka munghana lone Eh baba minjhani hayi hi kona a kense eh a ngheneni mhakeni ka n'hweti ya step aside ka n'hweti ya vamanana a a ni mi twisisi n'hweti ya vamanana hi mhaka yini papa a ni a ku ri mothers day hi hi sunday eh eh oh mi yi langute hi tihlo rero eh ene hala phela hayi khomi ka step side nakona okay mi angula muku yini n'we eyi mina a ni to a hi fikeli ku sukumetela government hi zama na hina ku vana va hina nkarhi wun'wana na wun'wana hi ku hi hina hi hanyaka na vona nkarhi wo leha swinene hi va byela hi va dyondzisa hlambani mavoko ntungu lowu a wu sehela wa ha ri kona hi ku loko ho xin'wana na xin'wana hi ta sukumetela e government ni vona nge swi ta hi tikela eh vuvabyi lebyi ta nghena hi xitalo byi ya mahlweni mm nameti eh, eh se swi lava ku hina mpele na hina hi tiyimisela hi hi karhi hi tsundzuxana hi ku na swi vona kolomi ni fambaka kona mina u nga ta n'wi twa molo loko mina a nghena molo a ku mina a hi swi leswi um eh leswa sanitizer soko swi swi swi swi swi ni handulela mavoko mm. se swo swi swi hi swi chava ku ene hi swo swi fanele ku hi hanyisa ene munhu loko a nghena laha tixopo u nghena tixopo to tala nghena vo winter huma hollywood pigini pay game madise so loko ku ri ku munhu i na xona u ta siyaka tindhawu to tala swaswa yi hlamba hi ka ngopfungopfu ka vana hi va byela a hi hlambani ne le xikolweni mi nga rivali ku mbala timask se loko ho yimelela ku hi ku Government yi tata yi ta hi dyondzisa xin'wana na xin'wana government leyi ta khutsala hi ku vona hina na hina hi va na xandla ka government Mm, mm. eyi Na hi mina- leswi ni- ni swi kombelaka ni mi tweli papa ni khenseli swinene 015 297 1855 nhlekani Aye minjani? hi pfukile minjhani papa Hayi pfuki. Ha khensa Eh, hayi na va tona va yingiseri va le ku vulavuleni mina lona xivutiso lona xivutiso vajaka yi nga tshika ni swicele va vulavula a hi swi a ni tivi va ta swi swi ta hi ku mi swi teka njhani mm. kumbe vayingiseri va swi teka njhani mara xivutiso xa mina hi tshame hi twa xirilo ku matiko mo fana na vo malawi vo zimbabwe mayelana na corona kumbe ku tlakuka ka corona na kumbe mo ni swi veka hi ndlela leyi matiko lama ma nga ku ma nga amukela e vaccine huma china na le russia na sweswi namuntlha kune nampundza ni vulavula na un'wana hi twitter ku nga nge le malawi u ri e vaccine u tiyela tliliniki loko u kume nkarhi u fika va ku tlhavela wa hemba a malawi wa hemba hi leswi yena a nga byela swi byeli namuntlha mi pfumerile sweswo macaka hi leswi hi leswi yena a nga byela swona a ku na yena u yini a tlhaveriwa ko va na ku ku na tindhawu tin'wana ngopfungopfu leti nge le makaya ngopfu ya kumeka yi karhi yi xota mara va yi kuma van'wanyana and va tele vanhu lava nga tlhaveriwa ka ka tiko ra yena u ri va hundza million mara a south africa a ni tivi hambi na hundred thousand yi fikini we na tinese ta hina i nga ri se tlhaveliwa hinkwato loko loko loko loko mi ka mi yi vekisa sweswo ne eh. swi endla ku ni nga tshembi na leswi a mi nga swi sungula ku vile loko a mi lowu um eh, lava nga tlhaveriwa afrika dzonga i three hundred and um eh, ninety six thousand ne Ehe. leswi a mi nga sungula hi swona a ni ta swi tshemba se mara loko mi Na- zeme ku na- number- a- Lo- eh, a- a- yimani a- a- hetisi a- yimani a- hetisi loko mi zeme ku hambi ya fika na 100000 se na swi vona ku ku nga va ku ri na tlhelo rin'wana mi nge le ku ri susumeteni tanani na yo kahle Alright, majek alright. a hi veneni na ntiyiso hi nga hi Okay, nga susumeti okay. matlhelo okay loko yi tlhaveriwa kambe a yi tlhaveriwa kambirhi leyi yi tirhisaka laha south africa Eh, eh. loko va ta ku yi ta va yi right e-e johnson and johnson i kan'we yi yi kan'we iya Oh, okay hi yo mhaka ni fike ni hupa tinambara ke kwala hi yo mhaka na dokodela kaluwa vete a afrika a afrika hi rhange mahlweni hi mhaka ku hina a hi lavi ti-jab timbirhi ehe ku ri ya leswi swi nga hi swona ni ri mm. loko a ku tekiwa na leyi huma ku china na le russia mm-hmm. ingi nambara yi karhi yi tlakuka swinene mara hi focus ka letimbirhi ntsena no a hi mhaka ya ku focus a hi mhaka ya ku focus kumbexana na mi ta tsundzuka ku world health organization a khale ngopfu ya ha ku pasisa um ve ri mani leyele leye le china vhiki leri nga eh, hundza eh. ani se loko yi ze yi pasisa liya a yi vula ku na yi wela kona ka timakete tetiwani hi nga ka tona mara swi twisisa ayi loko a vo kota ku phuxanyana na yona leswi va swi endlisaka xiswona ni ri mhm. va koka milenge ka liyani liya yin'we letin'wanyana letimbirhi hi to va ti promotaku ngopfu leswo hi nga ri hi focus-a ngopfu ka tona hi leswi that's why ni vula leswi ni nge ti i swi cela a ni nga ta ku a ni ta ku hi pfula mihleketo mhm. ku ri hi phuxa na mfumo wa hina u focus-a ka ni letin'wanyana ti nga ti-vaccine i mihlakato ya kahle yela ya ku phuxa mfumo ku u languta na ti-vaccine to kambe ku nga ri hi mavunwa majeke a ku ri ku ri ntiyiso eh, eh, hi ku loko mi phuxa hi mavunwa swi hundzuka propaganda se ku nga ha ri swona eh. phela na namuntlha ni ri a ni mm. yingiseli e, e, e mec wa le limpopo na swi tiva kumbe nampundzu nampundzu eh i va karhi va vulavula ku hi siku va aim ya vona ku tlhavela ten thousand yes ivi kzn yona hikuva fike va yi khoma va compare na kzn va ku kzn hi kuma ku yi teti vona va yi nyike va nyike explanation ya kahle ende ni tsakile hi swona mm. mara loko ni langutisa ni ri ten thousand eh, a day like elipopo ma swi tiva na ku somehow somehow swa endleka tinambara ti nga swi koti ku fika kwalano mm. hi siku mm. swa endleka ti va hansi ka yenani ka five thousand leswi a vo project a vo nyika projection ya vona ku fana na va lavan'wana va swi fundavan'wana ku mm, thirty eh, ku ri swona ni ri ende loko ni langutisa matelo ma yona ma-vaccine ku fika south africa yi slowly ngopfu leswaku Tinambara ta yona ta ha ri hansi ngopfu, i khale ngopfu mara ku sungule ku tlhavela. Loko ha ha tlhavele hi nge se tlhava, hi nge se tlhavela na 500,000 ehenhla ka timiliyoni. Swi vula A ni yini? ngo, a ni ngo ma tsundzuka ku ve na nkama lowa yi nga yima, mi nga rivali phela. Ku ve na nkama Ina, lowa ku nga ntiyiso. yimiwa. Mhm. Mara va endla yini ku improve inani i ku ri system yi va fast? I ntiyiso. kumbexana ku fanele ku ngeteriwa na vanhu lava va nge le ku tirheni ku va ta kota ku ku hatla va ku swi havahava va tele kumbexana na swin'wana vana va tlhavelaka mm. va tlhavelaka va hatla ku tlhaveliwa va kumeliwa vaccine va tlhaveliwa hi xipidi hi ku na vona lava tlhavelaka van'wana phela van'wana va nge za va yi kuma loko ngopfu ka loko ku vutisa xivutiso okay lava tlhavelaka vanhu lavakulu kumbe ana ku vula focus ku nga timhaka ta vanhu lavakulu kumbe va nga sixty years ku ya henhla mm. vona lava va tlhavelaka va tlhaveliwini na a va se tlhaveriwa vanhu lava sixty years ku ya henhla

eh, le vhiki leri taku va ta va kha va mi ku ndla i ku hetisisa ku hetisisa ehe ehe ah matwa hi swin'we mina ah, wena kaizer ah, hi swin'we ti ta vumbuludzana ti ta vumbuludzana 015297 hi lava sweswi eh hi lava sweswi kambe ke a hi veni na hi vulavula ntiyiso ni hi nga hembi leswaku hi yo mhaka minkarhi yin'wana va ku loko ku ri kutane na na na tlhelo ra wena 297 1855 a hi kandziyilaa munghana lo afrika wa vulavula awara ya khume nharhu mahungu ya misava loko hi vuya mahungu ya misava hi bula na nkulukumba steve mabona eh hi bula na vona hi timhaka ta tinhlayanhlayi leti ti nga koho eh loko si ta eka timhaka ta ku tlakuka ka xitsongwatsongwana xa covid-19 tlhandla kambirhi hi ta va hi tlhela hi bula nakambe na sesi xongi rhangani vone matsalani wa hlovani must rise ve ri va la ku vulavula hi ntirho lowu va lavaka hi wu endla munduku eh, eh, a ka le a vuhehli ka va ta hi byela to tala kahle kahle se hi ku yini va tsariwe ku hi wona na rhangani sanu swi te ku na yi yimele yini a yi yimele yini hi ku xongi ya yi kona la n'wana mingiseri loyi nhlekani ahe mi njhani papa hi pfukile ndyangu sesi hi pfukele khensile ku mi bela riqingho mi ri yini n'we a mina loko swi ta hala ka covid 19 bot pete ey mina ni solanyana vurhangeri bya hina ma hikokwalaho ka yini vuwalawala bya vanhu na byi vona hi ku um va ku va realize ku a india ku na third wave ku endliwe yini laha south africa ku india yi swilo leswi nga india swi nga hi fikeli ku na matiko lama a va loko south africa yi va ka ka ka ka inani ka rhengu ra vumbirhi a hi pfaleriwile ku a hi yi hala a hi yi hala hina ma south africa because hi le ka hi na danger hina hi tsandzeka kwihi ku pfalela vanhu loko va ri na danger aka vutomi bya hina botpeta se a mi lave ku ndleke yini a va fanele va pfarini immediately va swi twa ku ku ndleka leswi phela he botpet na ku na ku mi nyika xifaniso xa ku ri na kusuka emasunguleni loko covid-19 yi sungula ku va kona vublame vurhangeri na byi blame mina hi ndlele leyi why vurhangeri bya hina swi twakareni ni tsundzuka kahle loko ni swi twa mhaka ya ticorona quintin a swi vula as a joke a nga si za swi twisisa na yena ka ka ka ka un'wana wa nongonoko walowo wa hina a ku ku na ku lava va nwaku byalwa byo tsariwa ku corona byi nge nwiwi ku na vuvabyi byo karhi a swi nga swi nghena laha south africa mara vurhangeri bya hina se a byi swi tiva swi sweswo va tsandzeke ni ku pfala bodo va pfalela frola vanhu van'wana ku va nga tilaha that's why sweswi a ku na munhu loyi mina ni blemaku wa wa muakatiko ni blema vurhangeri vaakatiko va ni tsiki ku ndla vuwalawala loko vurhangeri va tshika vanhu vo huma handle va ta va ta ndla vuwalawala endzeni ka tiko ra hina va kha va swi tiva ku na ku na denja yo karhi ka vanhu valava va taku va kha va huma ka tiko rin'wana ya no na mitwa se loko ku ri ku vurhangeri bya bya hi feyila botpet swi vula ku na vanhu va ta feyila ku endla leswi ti-rules ta vurhangeri ti swi lavaka a swi nge olovi botpet a swi nge olovi ku ku vanhu vanhu va endla leswi vurhangeri bya tiko byi lavaka swona loko se swi n'wina mo veka nawu endzeni ka muti wa n'wina ku hi gate hi six o'clock gate ya mina ya khiyiwa ivi mi ni vuya hi seven loko ni vuya hi seven ni fika ni gongondza ivi mi ni pfulela swi vula ku nawu wa n'wina se wu tshovekile already kambe kambe kambe a hi languteni ka swilo swo fana na leswa lava va a va te hi xikepe lava vo ta hi hi xikepe eh, eh, muyingiseri wa mehe mi swi twile ku va tise ku yini no a ni nga langutangi ngopfu vona va lavo ta hi xitepe and ani blame vona ku va nga ku ri vo va nga ta na byona Mm. loko mo langutisa na le ku masunguleni vuvabyi lebyi lo I- I- i remember ku ingaku byi tumbuluke byi ri masayiti ya va bloemfontein vanhu lava a va vhakachi a bloemfontein if i'm not eh eh n'wina oh la- lava va le kerekeni ku na lava va le kerekeni ku na lava va le italy Eh, exactly sweswo botpet Mm. ni blame vurhangeri bya hina a va zami ku hi leader by the example va nga yimeli tiko rin'wana ri hi nyika ri hi nyika leswi ro ni taku swona a hi endleni swa tiko ra hina ra south africa hi ta swi vona swilo swi ta famba kahle ni mi tweli bote

eh ya nga ri wona eh ku ya amahlweni eh, hi ndlela eleyo kambe hambiswiritano mingisi ra me i 0152971855 eh ku tiku n'wangu lowa wena wu ri yini ndaka lexi afrika wa vulavula eka munghana lonene fm mativa botpet siku rin'wana loko yo hanya mi ta ku xikalavito mi tirha swi tshame xi vulavula ku hi ta fika ku ta fika siku leri va nga ta ku vatirhelamfumo a va na mali ya ku ya muholo swi le ku teni good bad sweswo mali yi dyiwini un'wana na un'wana wa ka wa swi vona wa ka wa vula xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka afrika wa vulavula sweswo mingisela munghana lowunene fm wa vulavula ka munghana lowunene fm makomba ndlela a hi ku twimingiselo wa mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini um ngopfungopfu loko kha hi langutaka matshamele ya swilo eka nhlekani wa siku ra namuntlha ngopfungopfu hi ka hi ringeta ku lwisana na xitsongwatsongwani ku hangalaka ka xona twana lowu Kani tatana khalanga. Eish. Government yi dye naxo. Xin'wana na xin'wana loko ko va na problem hi government. Government u endlini kahle kahle lexi vanhu vo ka a ni swi tivi kahle kahle. Loko mo xiyaxiya loko ko tshuka ku va na xihoxo xihoxo xi xi endliwaka hi vanhu government u fanele a endla xin'wanyana um ku va na ti-problem to karhi sweswiwani vanhu tinambara ti le ku ti le ku yeni henhla government u fanele a langutisa ku vanhu va mbala ti-mask mara government wu le ku endleni ku vanhu va mbala ti-mask va sanitiziwa va kha va endla va kha va tsundzuxiwa masiku hinkwawo ku ha xi lexi va xi endlaka vona ku ri munhu u lava ku risiwa ku fana na ximbutani so xo ka xi nga tivi ku chumu xi ngo landzelela mhana xona ntsena so ey government loyiwani u dye naxo hina vanhu hi ta fa loko hi nga landzeleli swikoweto leswi va hi byelaka swona um khalanga eyi mhani swi tiku vanhu vo yini heyi eyi kumbexani va la ku fa inkoho mokhalanga i chris ngoveni la ka gova eh siku ra kahle khalanga eh na karhi na twa na karhi na twa va karhi va commenta i ntiyiso na mina na ha lava ku ta swi vula hi ndlela leyi xivulavuri xin'wanyana xi nga swi vekisa swona lano hina vanhu va la afrika dzonga eh, ntolovelo wa hina i ku loko swi ri serious hi rhanga hi swi vona loko government yi endla xa n'wanchumu loko government yi nga endli nchumu ho twa ingaku swilo swi tshamisekile i ntolovelo loyi hi nga na wona hambiloko hi hi nga swi tumbela kumbe hi hi hi hi swi balekela hi leswi eh government yi relaxe ngopfu swilo swo tala leswi swi nga endlaka ku nkarhi wun'wanyana eh eh ntungulo wa xitsongwatsongwana lexi wu ya ehenhla eh ni tsakele ngopfu loko va pfule ikhonomi ikhonomi yi ri flexible sweswi un'wana na un'wanyana a karhi a kota ku titirhela a hi languteni tindhawu leti ya ku niwa kona mabyala tindhawu leti ya ku niwa kona mabyala ina a ti pfuriwi a va fane va ha tiyise reriya ra ku loko munhu a ya a ya xava ka tindhawu letiya a yi a ya xava a ya nwela a tshama kona sweswo a swi ta endla ku tindhawu letiya ti nga vi crowded ngopfu hi mhaka ku a swi koteki ku vanhu lava va nwaka va nwa va mbale ti-mask xo xo xo xo sungula um xin'wanyana Nkarhi lowuyani government hambi loko yi nga kachi vanhu van'wanyana eh vona ti minister leti hi ndlela leyi a va ri visible xiswona hi nkarhi lowu ya a ni tivi ku kumbexana a ko va minister Jackson Mthembu a va ri visible ngopfu a a a a va vi visible hi ndlela liya a va ri visible hi xiswona swi tshama swi karhi swi reminder vaakatiko ku ntungu lowu wa ha ri kona wa ha ri kona swi tshama swi karhi swi vulavuriwa Mara sweswiwa ingaku ku divert-iwe ngopfu ka ku vulavuriwa ngopfu hi tlhelo leriya ra tipolitiki, ku lwa ku ku nga kona. Tin'hweti timbirhi leti ti nga ku teni hi ta va na kona se hi humile hi karhi hi vulavula hi timhaka ta ku hi hlawuleni hi hlawuleni. Se swi ta endla ingaku swi divert-a attention ku suka eka mavabyi lama ku nga wona ya serious hi mhaka ya ku i ya hlawula njhani munhu loyi mundzuku a nga ta pfuka a file loko ku ri ku hi nga tikhomi kahle hi ri vaaki. Ni vula ku mfumo A ni vuli ku hi wona wu nga khoma vutihlamuleri hinkwabyo, vutihlamuleri byi le mavokweni ya hina, kambe Mfumo a wu tshame wu karhi wu valavula, wu va visible hi ndlela leyi loko COVID-19 yi sungula a wu ri visible hi xiswona. Pat Ngobeni a ve eXikhalancuva.